Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, direkt virewech, Mir Pirate stëmmen de Projet de loi 7269, also d'Stage-Gesetz, mat. Ech soen awer virewech, Mir ginn eis net mat dësem Text zefridden a verlaangen e Suivi vun den Dispositiounen an deementspriechend hunn ech och d'Motioun, déi jo jiddwereen heibannen matënnerschriwwen huet, Gäre mat ënnerschriwwen. Mir Pirate begréissen de Plus un Transparenz an de reglementéierte Kader, déi mer mat dësem Gesetz hei kréien. Jonker, déi am Kontext vun hirer Ausbildung oder hiren Etuden e Stage wëllen oder musse maachen, hunn oft nach wéineg bis keng Beruffserfarung. Si se fäerdeg mat hirer Formatioun, sti se ganz am Ufank vun hirer berufflecher Karriär. Vill Jonker, déi en Ofschoss hunn, sichen de Wee an d'Beruffsliewen dofir ëmmer méi oft iwwert e fräiwëllegen, oft onbezueltene Stage. An effektiv, Studentinnen a Studente, ma och frësch Diploméierter kréien duerch Stagë maachen virun allem eppes, wäertvollt Praxiswëssen. D'praktesch Auseneensetzung mam Beruff um Terrain schäerft de Bléck fir dat Geléiert, stäerkt d'Selbstbewosstsäin a gëtt de Jonke Perspektiven op sengem beruffleche Werdegang. Stagë sinn hautdesdaags zu engem feste Bestanddeel vun Ausbildungen an der Schoul an op den europäeschen Unië ginn. Dofir ass et a priori gutt, an dësem Text ze legiferéieren, Transparenz a kloer Reegelen an d'Stagepraxis ze bréngen. Mir bedaueren awer, datt de Projet de loi, esou wéi en eis virläit, net komplett ass, op munche Plazen ze wäit geet, op aneren awer net wäit genuch. Mir riskéieren, datt dësen Text Barrièrë setzt, souwuel fir d'Schüler an d'Studenten, ma och fir d'Employeuren. Hei gëllt et, d'Stäerkten an d'Schwächte vun dësem Gesetz ze suivéieren a le cas échéant ze adaptéieren, fir genee ze wëssen, wou mer mussen nobesseren. Et brauch et dee Suivi, dee mer jo an der Motioun fuerderen. Dir Dammen an Hären, biswell befanne mer eis, wat d'Stagen ugeet, an engem Vide juridique. Den éischte Projet vun dësem Gesetz hat als primäert Zil, als éischt emol kloer an transparent Reegele fir den Ëmgang mat Stagiairen ze etabléieren. Fir dat ze maachen, huet de Comité permanent du travail et de l'emploi sech mat der ACEL zesummegesat, fir en entspriechende Cadre légal auszeschaffen. Och d'Propose vun der CSL sinn do scho mat agefloss. Loosst mech awer eng Fro stellen, Wéi kann et sinn, datt an engem Land wéi Lëtzebuerg esou laang gewaart gëtt, fir e Cadre légal fir Stagen ze schafen? Stagë sinn, Här President, nu wierklech keng nei Erscheinung. Weder d'Entreprisen nach d'Studente woussten, wat hir Rechter an Obligatiounen an deem Kontext waren. Dat ass problematesch. A jo, mir Pirate sinn ëmmer frou, wann zivilgesellschaftlech Acteure mat un den Dësch geholl ginn, fir Gesetzesproposen auszeschaffen. Mir hätten eis awer an dësem Fall, wéi esou oft, eng méi breet gesellschaftlech Concertatioun vun Ufank u gewënscht. D'Chambre de Commerce huet an hirem éischten Avis kritiséiert, net consultéiert ginn ze sinn. D'Chambre des Métiers ass am Virfeld vum éischte Projet och net mat agebonne ginn. Et sief och ugemierkt, datt nieft der Asel, déi jo d'Vertriedung vun de Studentecerclen ass, och d'UNEL als Vertriedung vun de studenteschen Interessen als gläichberechtegte Verhandlungspartner hätt missten oder zumindest kéinte mat um Dësch sëtzen. Här President, Kolleeginnen a Kolleegen, wa mer d'Zivilgesellschaft consultéieren, da komm mir hunn de Courage a mir froen all d'Acteuren, komm mir hu se all mat un den Dësch, wa mer Gesetzestexter ausschaffen, déi op e méiglechst breede gesellschaftleche Konsens bauen a wou mer net dono mussen Amendementer iwwer Amendementer accumuléieren, well déi jeeweileg Acteure réischt nodréiglech participéiere konnten. Mir hätte gär Gesetzer aus engem Goss, Gesetzer wou am Virfeld den Terrain sondéiert gouf, an ass d'Gesetz eemol a Kraaft, mussen d'Retombéeën dann suivéiert ginn. Nieft enger Concertatioun gehéiert och de Suivi vun deem wat d'Gesetz um Terrain bewierkt zum Feedback-Loop vum modernen an transparente Légiféréieren. Mat dem éischte Projet louch eis en Text vir, deen u sech sollt den Accès zu Stagë verbesseren an d'Stagekultur an den Entreprisë stäerken. Ob dat awer mat dësem Projet de loi erreecht ka ginn, ass leider fragwürdeg. D'Obligatioun vum Bezuele vu fräiwëllege Stagen, déi méi laang dauere wéi ee Mount, kéint zum Beispill dozou féieren, datt et manner Plaze ginn. Dëst wier konträr zu deem, wat mer u sech wëlle maachen, nämlech et, den Accès vereinferen. Op där anerer Säit ass et awer och de Jonken, dee während sengem Stage just e Brochdeel vun deem verdéngt, wat deen um Dësch niewendrun, um Büro niewendrun verdéngt an domadder net zu Lëtzebuerg iwwerliewe ka wann en net nach doheem wunnt, och net wierklech gehollef. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Abus ass duerch dëse Gesetzesprojet och nach net ausgeschloss. Dat gesäit een notamment drun, datt weideis d'Agen en cascade net ausgeschloss sinn. Mä och fir d'Patronen ass dësen Text eng weider administrativ a finanziell Belaaschtung. Mir hätten eis also hei gewënscht, datt ee beispillsweis iwwert d'Studenteboursen hätt kënnen eng Dispositioun virgesinn, fir Leit, déi ee Stage am Kader vun hiren Etüde maachen, dofir eng zousätzlech Bourse ze accordéieren. De Patron wier domat entlaascht ginn an den Accès zu de Stagë wär onverännert bliwwen. Här President, mir droen d'Stagegesetz mat, wënschen eis awer e koordinéierte Suivi vun den aktuellen Dispositiounen a wéi se sech dann an den nächste Joren op d'Praxis um Terrain auswierken, genausou wéi d'Motioun et virgesäit, déi mer an deem Sënn och wäerte matdroen. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Äerbesminister Dan Kersch.
Merci, Här.